tudert lqaqet teshel i gemmu teshel i lmut teshel i unerni teshel i nnger di snat n teswaɛin-a tezmer ad d-af aṭas n wallalen i wakken ad d-iglu sfessu d uǧuǧeg am akken i tezmer ad tenger yerna ad teglu s tiyaḍ tudert ɣlayet Ma d gma d abaɣur meqqren, d sseɛd d liser ara teẓḍu gar wid i d as-d-yezzin. Ma terreẓ, d nnger i tt-yettraǧun, i yettraǧun wid i d as-d-yezzin. Dɣa di ddunit n umaḍal, neɣ di tebḥirt n wid yeddren, aṭas n tjeǧǧigin i d-yettlalen, Meɛna ttafent-d iɣurar d wakal yeqquren. Ulac nda n tṣebḥit n leḥmala. Ulac ageffur n leḥnana n uzal ara yessewwen tudert igemmu. Ulac isufar n tuččit n yiman, imi ayen akk i d as-d-yezzin, siwa takawt d uqbel-i yerɣan. Llant tiyaḍ gemmunt imi i d-ufant akal yerwa yesɛa ayen akk yeḥwaj igemmus. Akka i tella tudert n yimdanen. Asfel i tefka ddunit i wayen ur nettdummu deg uɛalṭar uɣurru d tudert n waṭas tirwiḥin lqaqen d tirwiḥin iswi s tegla d imanen n yigujilen. Ddunit s mleɣrur tga ccan i wayen ur nettdummu, tga-t d amur i leɣbar d uɣurru. Akken tecbeḥ tudert, irẓageḍ alemrar, mi ara d-jbuḍ am ugemmir neɣ am usennan di tleqqaq n telwaɣ icuban tariḥt n wegrud. Tenfufed twaɣit, terṣa tisiqqas-is di terwiḥin, armi ul ilehhet, ul yectaq leḥmala, leḥnana, lferḥ d tumert, sseɛd d liser. Akka i tga tudert n Ɛli. D yiwen i d-ilulen di yir targit. Ilul-d ɣer ddunit ar tudert meɛna ur yufi ara lebɣi-s ur yufi ara arṣiḥi ur d-imuger ara asteɛfu ur d-imlal ara d lehna n imarrawen d imawlan-is ddunit tekkes-as akk ayen iwulmen igemmu n wegrud iwakken ad yimɣur di talwit deg urebbi n tnufli deg urebbi n sseɛd deg urebbi n leḥnana Ilul-d am netta am iyaḍ. Kra yettwahegga-yasen liser, ma d wiyaḍ d lemrar. Meɛna aya mačči d leqrar n tudert, meɛna d lebɣi n wemdan. Deg waya, ttrebga tettunefk d asfel s ṭṭbiɛa tucmit n wemdan, imi d amdan i igan leɣrur i tudert. Ɛli d agujil ɣas akken imawlan ddren. Imarrawen-is bḍan, bran i tdukli d uzdi-nsen mfaraqen. Tudert n Buqrur, am yal amdan, teḥwaǧ leḥmala. Tettnadi ad tḥemmel u ad tettwaḥemmel. Meɛna acḥal yewɛer di ddunit. Gar tudert d tayeḍ yella umgarad meqqren. Lliɣ-d akkgi seg yiwet n twacult, zemreɣ ad d-iniɣ kkreɣ-d tanekkra ur iyi-tessefṛeḥ ara. Ur iyi-thenna ara tnekra-nni i d-kkreɣ akkenni. Ah, lulaɣ di twacult yuɣalen msebḍan, baba akked yemma msebḍan. Umbad syin akkin bon d aqbur amecṭuḥ, d aqcic amecṭuḥ tella weltma. Eh, nedder-d akkenni akked tmeṭṭut n baba di temẓi-nneɣ.

Ur nesɛi ara leḥmala imawlan neɣ leḥnana imawlan. Di tmiḍt n wedrar i yezdeɣ Ɛli Manac. Dinna i d-ilul, iɛac tudert-is merra. D yiwen n weqcic i tefka ddunit d asfel. D temẓi-s i swayes tegla armi yuqel d imceṭṭen, d Nimrud amecṭuḥ. Ilul-d d agujil. ɣas akken imawlan llan teǧǧa-t yemma-s war lebɣi-s imi tettwaxdeɛ tettunefk d asfel ɣef uɛalṭar tnefsit ijehlen yemmermed i ddunit yuɣal d yiwen n umdan ur nerkid la di tmeddurt-is la di taddart-is armi ula d medden akk tthabin-t ttɛafent xedzunt am wid i xedzun cciṭan
eh, tudert deg uxxam n baba eh, tudert deg uxxam n baba eh, ur ufiɣ ara akli iman-iw ama d nekk ama d weltma I tina, bon, ttimɣureɣ, ttimɣureɣ, tettimɣur weltma, lamana di temɣer-nni ad ttimɣureɣ akkenni, keččmen-iyi yir ixemmimen, ur d-lliɣ ara d yiwen n weqcic, yeɛni iswi-s ara ara ferḥen imawlan, neɣ ara ferḥen lǧiran, neɣ ara ferḥen taddart.

Nekkini ur tt-ssineɣ ara, safi xaṭer yugar-iyi di leɛmer. Nɛac akked d baba-tneɣ, iɛawed zzwaǧ, yesɛa arraw-is bien sûr wiyaḍ. Nekk d gma-agi safi d isiniden-aɣ kan. Nekkini amek i qqaren? Wakken i d-ufiɣ iman-iw ṣafi akka yid-s kan. Gma-agi yella iwar cwiya lɛeqliya-ines neɣ yezmer ad d-nini d tiftin i d-yufa imawlan-nneɣ msefraqen, amek i d-nɛac taswiɛt twar cwiya. Kkreɣ-d d yiwen umečeqlal. d yiwen ur nessin ara Ṛebbi yernu ur bɣiɣ ara ad issineɣ Ṛebbi ay d-heddṛen ɣef Ṛebbi nekk ad s-qqareɣ ulac Ṛebbi akka i d-qqareɣ uqbel ad d-mmagreɣ di tudert-iw Lmasiḥ Sidna Ɛisa. Eh, nruḥ akkenni eh, tudert-nneɣ, lliɣ d aweɛran, yerna lɣaci taddart, mi ara d-ɛeddiɣ akkagi, llan ungad i yi-xeddwen am cciṭan, axaṭer eh, i taddart anga d-kkreɣ, i taddart anga d-kkreɣ, neɣ anga yakk ara ɛeddiɣ, as-inin iɛedda-d win i muqqaren cciṭan. Yeɛni ur ksaneɣ ara, ur zmireɣ ara ad ṭṭfeɣ iman-iw, ad xedmeɣ ḥaca, siwa ḥaca, siwa ayen n diri. Ɛli yettnerni, yekka deg yiḍ, yelḥa deg zilan am win ur nesɛi lwali, am win ur nesɛi bab. Yerwa acali deg imeḍqan n wid yemmuten.

Amek yac deg ubrid igac, acu lmizir yesɛedda, aṭawaɣ-asen i wayekkni a ṛuḥeɣ akkenni, heggaɣ leḥwal-iw a ṛuḥeɣ, netta hegneɣ-as. Nniɣ-asen-kni azekka a nṛuḥ, nniɣ-as ilaq ad d-theggiḍ iman-ik ar dagi, kkes-aɣ-mi d amecṭuḥ wwiɣ-d aṛbayen-iw fell-as, dɣa yegga-d iman-is, teẓriḍ wwiɣ-t. Wwiɣ-t llebsa ur yelsi ara, wwiɣ-t ileḥfa, wwiɣ-t acu d ur zmireɣ ad tmuqel deg-s amek yek.
Yufa ccrab d arfiq-is, meɛna urrif d win i t-icenglen, yeṭṭef-it am akli, yugi ad s-iserreḥ. Urifa yurew-d ayen nniḍen d ttar. Ttar yebɣa ad d-yer mačči d umatu, meɛna yeqsed d akken ad d-yer ttar ad ineɣ win yellan d aẓar n lhemm-is. Targit d usirem werǧin ur ten-yessin s wudem-nsen ifazen. Imi ayen akk yesla, ayen akk walent wallen-is, ḍebɛen deg-s yiwen yiswi d ttar. D wa i d abrid yenǧar i yebɣa ad yawi, alamma yewweḍ ar wanda yekfa. Tarwiḥt-is tenfufed s ujajiḥ n karuh d tuẓma deg wid i s-ineǧren tudert-a. D imi tamuɣli-s ur as-tekkis ara tikikert, twehha kan ɣer tmenɣiwt.
Ikcem-iyi-d uxemmim d akken ad s-d-reɛtteɣ i yemma. Ad d-reɛtteɣ i yemma, nniɣ-as llan Rrḍa imdanen wigad-agi xedmeɣ-ten di la liste deg wallaɣ-iw, deg wul-iw nniɣ-as wigi-agi ad imɣureɣ, ad izmireɣ deg ad siwḍeɣ akken tlata wacrin ar xemsa wacrin n yiseggasen ad d-lhiɣ yid-sen, wigi-agi ad ten-nɣeɣ, wigi-agi llan d ssebba n Faruq, n baba akked yemma.

Mi akken i temsefraq akked baba, tella d taswiɛt i nga i dderba, yeɛna terna-d ar ɣur-s teqcict, rrḍay-am di leɛmer-is, akken i d-lul baba yerna-d tameṭṭut ɣef yemma, yeɛni ibra-yas i yemma. Yuɣ tameṭṭut-nni. Tameṭṭut-nni ur tt-id-yewwi ara seg uxxam imawlan-is, lameɛna yewwi-tt-id seg uxxam n xalti-s i tt-id-yewwi. Tufa-d yemma d nna tessa, yeɛni di tesga akkagi mazal mazal-itt akken kan i d-terba, rrwayeḍ akken d-terba. Yemma mi twala tekcem-d tmeṭṭut deg umkan-is, s tawla imawlan-is ruḥen-d wwin-tt. Taqcict-nni tamecṭuḥt ɣas ur tt-ssineɣ ara, lameɛna tɣaḍ-iyi axaṭer tejreḥ yemma, axaṭer. Tettwaxdayem-a s wanect-agi i swayes i ṭṭfeɣ cceḥna i ssawḍeɣ mam i wakken nniɣ-as ad ssawḍeɣ ɣer xemsa u ɛecrin sna di leɛmer-iw, nniɣ-as wiyaḍ-agi ad ten-nɣeɣ axaṭer nɣan-iyi weltma-agi mi tessa umbeɛd xemseṭṭac n yum di leɛmer-is, wwin-tt. Ur zmireɣ ara ad d-iniɣ temmut weḥd-s neɣ d nitni i tt-inɣan, nekkini annect-agi yesserfay-iyi, yerḥa-yi, iqerreḥ-iyi. Ssawḍeɣ armi ad ttxemmimeɣ dakken ad ten-nɣeɣ d rray-nsen, widak-agi i yellan d ssebba n wannect-agi irkelli. Ɛli, si temẓi-s yeṭṭef leqsed. akken ur yettamen ara s Yillu. D leqsed yeṭṭef s yiman-is imi iwala d akken gar-as d tizya-s yufa-d amgarad. Rnu ɣef waya, anekcum-is deg umennuɣ ɣef timmuzɣa yeǧǧa-t ad yesɣar ugar ul-is imi yeqqar nekk d aqbayli amek ara mneɣ s urebbi taɛrab nekk yellan d mmi-s n tmazɣa d ilelli d amaziɣ Dɣa, annect tebɣu tikit, anida tella tikli ɣef tmaziɣt ad tt-yaweḍ. Ad yeddu, ad yelḥu, imi d winna i d amennuɣ-is. Mi ssawḍeɣ akkenni, bdiɣ ad tissineɣ ddunit. Ruḥeɣ i wakken ad d-sɛeddiɣ lɛesker, am nekk am tezyiwin-iw, lameɛna semmḥen-iyi-d, dɣa dinna mi akken i yi-d-semmḥen akkenni, s tinna i d ssebba i twit i d-jebdeɣ akk iman-iw, i d-ṭṭexreɣ seg uxxam n baba, yerna wwiɣ-d weltma-agi akkidi, wwiɣ-tt-id ar wanga tella yemma, umbeɛd. Mbaɛd makken i d-wwiɣ weltma-agi, ad nettidir ar yemma, xaṭer yemma tɛawed zzwaǧ. Mbaɛd win akken i tt-yuɣen yesteṛḥeb yis-neɣ am akken d ababat-neɣ, yesteṛḥeb yis-neɣ am akken d arraw-is. Eh, nella ar yemma yiwen n lweqt, nekkini tteffɣeɣ akkagi, ur zmireɣ ara ad qqimeɣ di taddart, ur zmireɣ ara eh, ur zmireɣ ara ad idireɣ kan deg yiwen n umkan, lameɛna ttdehneɣ imi weltma tella ar yemma, iwakken

Ṛebbi ma yella d ṣṣeḥ yella, acuɣer nekkini d Aqbayli, wayeḍnin d Aɛṛab? Amek akka-yi aṛuḥ ad ɛebdeɣ Ṛebbi, yeɛni ikcem-iyi wanect-agi irkelli, zemreɣ ad d-iniɣ d lehlak? Zemreɣ ad d-iniɣ d lehlak, iqeṛṛeḥ-iyi lḥal imi ulac lluɣa, mačči d lluɣa. Inu lɛellu a yemma i qqareɣ di lakul, iqerreḥ-iyi wannect-agi, umbaɛd kecmeɣ di lmilitism, ayen yeɛnan amennuɣ ɣef tmaziɣt, lḥiɣ akked wiga d-yettnaɣen akeyyef tmaziɣt. D acu kan, dinna ur qqimeɣ ara aṭas n lweqt, dɣa Sidna Ɛisa yerza-d fell-i.
Deg uɣerbaz, Ɛli d win iḥercen, meɛna imi taɛrabt tusa-as-d d aɛekkiṛ, ayen akk yezmer ad t-yebnu, ihuddi-t si lsas. Imi yenkaruhis n tutlayt-a terẓa-as ifadden. Temdel tawwurt i tussniwin, terra tawwurt n welmad. Aɛli-nni izemren ad yili d ajenyur, yerra talast i welmad ɣef ddemma n tutlayt-a. Imi yeqqar deg wul-is, acimi mačči s teqbaylit i ṭṭḍeɣ, s wayes ara lemdeɣ. Acimi tin n tyemmat tuqel di rrif tettwaḥqer. Aya akk yerra-as tilisa i beqqu n welmad d unadi n tmusni. Ihi, yetbaɛ iswi n tmuzɣa d wayen akk iswayes yumen di lweqt-nni. Meɛna karuh yettimɣur deg wul-is almi yuḍen seg wayen-nni Yuɣal tebda-t tiselbi. Tiselbi i d-yekkan mačči si tmuhbelt neɣ si tudert n lisar, meɛna d tiselbi n leḥqed, n cceḥna, d beqqu n tririt n ttar, tiselbi n karuh d leǧruḥ lqayen i yerran ul-is yettwacenṭar s beṭṭu d lexṣaṣ n leḥnana. Nniɣ-awen-d helkeɣ. Umbad yemma ifeɣ-itt leɛqel, tettawi-yi ar si derwicen, tettẓuru-d, tawi-yi ar lmeqamat, iwakken ad ḥluɣ, iwakken ad twali mmi-s, yeɛni di lehna, ad cbuɣ tizyiwin-iw. Nettat ay tettxemmim. Eh, tuɣ-iyi axxam eh, tettxemmim d akken iyi texdem eh, ttawil iyi tezweǧ iyi twali nekkini akk ttwacult-iw imana nekkini mazal axemmim-nni nettar nettar d akken ilaq ad sdariɣ ttar mila ur sdariɣ ara ttar atan yemma ur d-sɛiɣ acemma deg-i

Nniɣ-as ad ṣebreɣ, mi tezweǧ truḥ s axxam-is, mbeɛd syin-a ad d-lhiɣ d ccɣel-agi.
Tudert n Ɛli tuqqel am yemɣi deg wakal yeqquren, ulac aman n leḥmala, ulac rrwa n leḥnana, ulac ayen akk swayes ara yegmu. ilman n terwiḥt-is kkawen werǧin tulin deg-sen lliqa n leḥmala yufa-d iman-is gar lbaṭel d fad n tayri dɣa yeqqur yuɣal d ilaɣ yekkawen war tudert si temẓis mi tebda tekcem-it tmusni yettnadi yiwet n tɣawsa kan d tiririt n ttar d wa i d iswi-s ɣas akken yeẓra dayen ur as-d-yettaran ara ayen akk i as-iruḥen meɛna yeqsed ad ifak d wayen akk i d as-d-yuǧhun lemrar n tudert-is di tilawt-is rẓagen yesseččay d ikaruh d leḥqed armi yuqel d akli-nsen almi yuɣal iqeddec fell-asen Amzun uɣalen d nutni i d syad-is. Gelden ɣef tudert-is. Selṭnen ɣef lebɣi-s dɣa yuɣal iqeddec fell-asen. Iqeddec akken kan ad yegmu i yiwen yiswi kan d ttar. Ɛli yetturebba-d deg yiwet n taddart anida iḥemmel ad yeqqim s waṭas akka tura. Ɣas imektiyen d wid i t-ijerḥen. Meɛna tura yefra-tt d ṛṛay-is. Imi seg wasmi i yumen s Lmasiḥ, Ḥellu yebda yettdawi tudert-is d terwiḥt-is yenneɛtaben s waṭas. Tarwiḥt-is tḥellu seg wid yessutur di Lmasiḥ ad as-d-yefk tazmert ad isemmeḥ i wid yellan d ssebba lehlak-is n tennuzɣa-s d wayen akk i t-yerran d akli n ttar ayen akk yettidir yettarra-t d asefru yemsel-it s imeslayen di tezmamt-is tezmamt iɛebban aṭas n leǧruḥ aṭas n dderk aṭas n lḥif d imeṭṭi imeṭṭawen-is uqlen d awal yettwajerden s talɣa n yizli izlan yettaru s yimru d lkas n lemrar ɣer idis-is tezga teqreḥ-tt n ccrab yettṣebbir deg iman-is ireggel i tilawt iwakken ad yezneb di tira d usefru s lemxalṭa n ccrab alamma yeskeṛ dɣa yettu cwiṭ lḥif-is meɛna d lḥif i d-yettakwin taṣebḥit i d-yettenkaren mi ara d-ldint wallen-is di tfejrit
ma tmuqleḍ yal tanekkra i d-kreɣ ttmuquleɣ amek i d-kreɣ acuɣer wiyaḍ akk tizya-nu neɣ wid ugareɣ neɣ wid yugaren Ččan irkelli, ṛwan irkelli, lsan irkelli. Nekkini, sɛeddaɣ-d yiwet n teswiɛt anida di di les ordures, ma zemreɣ ad d-iniɣ deg ugudu, i ttnadiɣ d acu ma yella win iḍeggren asebbaḍ neɣ ma yella win iḍeggren aserwal iwakken ad ṛuḥeɣ ad t-id-ddmeɣ, ad t-id-jjmeɣ. i wakken ad lseɣ axaṭer tessaweḍ ɣer teswat si lehbek-nni xas xas yani llan wigad izemren ad yi-daɣen umaren ad yi-duɣen ara ɛeddaɣ-d seg wanect-agi ɛeddaɣ-d seg igudbijen nsiɣ deg-sen qelbeɣ deg-sen ččiɣ seg-sen lameɛna Zemreɣ ad d-iniɣ tura akkagi belli kullec a iteddu s ayen yelhan i win iḥemmlen bab igenwan. Bɣiɣ ad d-iniɣ awal-agi axaṭer Sidi Ṛebbi a yeqbel i wakken a yi-d-yesɛeddi syenna, mačči d abɣu i yebɣa ad ɛeddiɣ syenna, lameɛna yeɛmed i wakken ass-agi ad sɛuɣ ul ḥninen ar wid ur nesɛi ara, ar wid Ur nezmir ara ahat ad d-awin ayen ɛeǧǧen, aql-iyi wejdeɣ i wakken ad ten-ɛiwneɣ, axaṭer Sidi Ṛebbi i yi-d-ifkan ul-agi ajdid.
Seg yimir, yekcem-it-id yiwen uxemmim ara igezmen aẓar i t-icudden ar lqerḥ-is. Ira ad yegzem timiṭ i lehlak-is. d lehlak n tiselbi meɛna deg waya akk yemma-s tettawi tar imrabḍen ar lecyux ar wid izemren ad as-dawin adawi txeddem-as d leḥruz d wayen akk nniḍen s waldun s umernuyet d isufar nniḍen awi-d kan ad yeḥlu tra ad twali yeǧǧuǧig tra ad twali d win yebnan axxam tra ad s-teg tameɣra ad tefreḥ i wakken ad tertiṭ i wid i t-iḥeqren ad lebɣi n yal tayemmat yerwan lḥif meɛna abrid i tewwi ur yelli ara d ayen ara s-d-yawin talwit d ḥellu deg waya akk Ɛli mazal iseččay deg wallaɣ-is axemmim-nni n ttar. Yebɣa ad d-yer ttar i yemma-s imi tettwajraḥ di tnafsa-s. Meɛna ur ɛad yeṭṭif leqsed akken ad ifɛel ayen yenwa deg wul-is ad t-yexdem. Imi yesɛa weltma-s iwumi yettḥebbiṛ. Nettat mazal-itt d talqaqt. Uma yella yekcem lḥebs, yugad ɣef weltma-s ad teqqim ger iberdan. Yugad fell-as.
Axaṭer ssiwḍeɣ, qrib ad ssiwḍeɣ ɣer leɛmeṛ-nni i zgi-xemmemeɣ, i zgi-xemmemeɣ i wakken ad d-rreɣ ttaṛ-agi.

Ula d yemma s yid-s yiman-is ur teẓri ara axaṭer laɛmeṛ i d-nniɣ akkagi lameɛna xedmeɣ-t kan akkagi weḥdi, lameɛna imi Sidi Ṛebbi i yi-iḥemmlen i ken-iḥemmlen ula d kenwi, ur yi-d-ǧǧa ara i wakken ad skecmeɣ di tefxent n weɛdaw. Maca Ṛebbi d aḥnin, d bab n leḥmala, ur yebɣi ara lexṣara. Ṛebbi n leḥmala n tidet n usirem d leslak yebɣa-yas ayen nniḍen. Ɛli imi ur yessaweḍ ara ad yeg neɣ ad ifaɛel ayen yexemmem d wayen irebba deg wul-is acḥal d aseggas yeǧǧa axemmim wayeḍ ad igled deg wul-is ad yemḥu axemmim amezwaru ad t-yerr d ulac imi ur yessaweḍ ara ad yeṭṭef lemɛahda i yefka iman-is ira ad ikkes tudert-is si lqaɛa n wid yeddren
ssawḍeɣ armi ad ttxemmimeɣ ad nɣeɣ iman-iw yeɛni ad xedmeɣ lḥedd i yiman-iw ufiɣ-ak ad twat

Ass-nni kecmeɣ ɣer texxamt, ur d-ffiɣeɣ ara, ass-nni qesdeɣ, ddmeɣ taqrart n lgaz, astillu akked kra n tewriqin i wakken ad aruɣ yiwen n usefru i as-qqareɣ Ḥeṣleɣ umar as-siwleɣ i wakken ad d-ffɣeɣ.

Tira wagi yinus neɣ yinu? Xaṭer wagi yewweḍ-d ar lḥaṛma-inu, yewweḍ-d ar uxxam-iw, tira wagi ad tt-fruɣ yid-s. Yeɛli d ttbut, d Lmasiḥ kan i ixedmen aya. Deg wefrag ulac win yellan. Tiziri teččur igenwan. Ayyur ibedd s tfenṭazit. Ɛli iḥulfa i tesmuḍin i t-id-yebdan seg uqerru ar iḍarren. Syin akin yuɣal ar texxamt-is. Din din ixemmimen nniḍen lulen-d. D ixemmimen n tezdeg, n unadi ɣef tidet, d axemmim n tsuba. Syin akin, yeẓẓel deg usus, yewhem d acu i d as-d-iḍerrun. Deg xemmimen-is, zun akken iwala yiwen umasiḥi ad as-d-yessefham asaru-nni iwala yakan ɣef zzman n Lmasiḥ Sidna Ɛisa. Taṣebḥit, zik, yekker iruḥ ar yiwen n umasiḥi ad s-yessuter adlis n linǧil. Dɣa, seg wass-nni i yefka tudert-is i lmasiḥ. Seg wass-nni, tudert-is tettbeddil, leǧruḥ-is ḥellun, imi s rruḥ iqedsen i t-yedhen lmasiḥ. yerna ixeddem deg wul-is armi yessaweḍ ad isemmaḥ i wid i s-isxerben tirga. Gma tenna daɣni ad tibak Rebbi ula d netta akked twacult-is. Gma tenna Rabaḥ, ruḥ ɣer ɣur-s mazal

Mačči s dqiqa, lameɛna s la segond, melmi ara d-taweḍ tsaɛet-nni n ttlata i yi-d-yefka neɣ s acuɣer i yi-d-yefka taswiɛt-agi, yessebɛed-itt.
Isemmeḥ i wid akk icuḥḥen. Yuqqel wul-is d amaynut. Yuqqel wul-is d wayeḍ. Yerra ayen akk yezrin deg yiwen n uḍellaɛ i yewwi Lmasiḥ di Gulguṭa.

deg umkan-a ara s-ttgen lɛibada i wakken ad smingen isem-is ad ɛeḍmen ayen akk yella s leḥmala d tlelli ad yettubarek umeɣlal

amek ay tessehmeɣ ifka-d un bon témoignage xaṭer amek yella d wamek yuɣal di Rava d aṭas i iwehmen yakulli deg ubeddel-nnes xaṭer ah, ala lmasiḥ i izemren ad ibeddel akaya amek eh, amek d-ikker anu ah, ɣriɣ daɣen atémoignage-nnes safi ah, ɣriɣ amek d-ikker amek d-ikker temẓi-nnes surtout

Si lmunk d afiksiyoni seg yimawlan-iw, baba ur yi-d-yefki ara leḥnana-ines, neɣ yemma ur tt-ufiɣ ara bac akken a yi-d-tefk leḥnana-ines, uɣaleɣ, ma yella ad t-id-iniɣ s trumit, ad t-id-iniɣ uɣaleɣ agressif.

Anda ak teɣli tmiṭ d amkan-nni ad tḥemmleḍ. Ar taggara,
tudert n umdan tezmer ad terreẓ, ad tenneɛtab, ad temmet. Meɛna, am akken i s-yenna Yillu i Ḥizqiyil, ṣṣuḍ ɣef iɣessan-a, dɣa iɣessan ḥyan. Akken i tezmer ad teḍru di yal tudert inḥafen. yerẓen yemmuten di yal tudert ara s-yellin ul-is i lmasiḥ axaṭer yeqqar aqli af tewwurt n wul n yal yiwen nekk sṭewṭubeɣ win ara d-yellin tawwurt ad kecmeɣ ad ččeɣ yid-s netta yid-i
cciṭan Yebɣa ad yesgirrireb taxelqit n Sidi Rebbi, yebɣa ad t-yessufeɣ seg ubrid n lḥeqq, ad yessufeɣ akk imdanen si lḥeqq, ad ten-yerr ɣer lbaṭel. S wakka, yella d netta i d Rebbi n ṭṭlam, lameɛna Sidna Ɛisa, akken yura deg wawal-is, yenna, Mmi-s n Rebbi iban-d iwakken ad ihudd merra lecɣal i yexdem cciṭan di ddunit neɣ di tudert n yal yiwen asefken tudert-is i Lmasiḥ. Sidi Ṛebbi iččur d ṛṛeḥma, iččur d leḥmala. Acḥal, acḥal yelha Sidi Ṛebbi, acḥal meqqret leḥmala-ines. Imi yeqbel akken lliɣ, iqbel-iyi nekkini i t-ikerhen ur numin ara i yes, i iwejden i wakken ad ssizzleɣ idammen, i wakken ad ara ɣ-ttar lemana sidi rebbi yemmuqel ara tanect-agi yemmuqel-d kan leḥmala id yeḥmel yessaweḍ-it leḥmala-agi i t-yessawḍen almi i d-ifka sidna ɛisa lmasiḥ yellan d mmi-s Yefka-t d asfel i yettusemren deg umidag di Gulguta, dinna ixelleṣ ddnubat-iw irkelli, axaṭer Sidi Ṛebbi d leḥmala.